Croes yn ôl fy ngwestai heno ar dweud pethau ydy'r awdur a'r academydd Jerry Hunter. O'n i'n sôn cyn yr egwl, Jerry, am bod chi wedi dewis peidio gwreiddio'ch hunan yn run o daleithiau. Ond rhaid i fi ofyn eto, mae yna bethau mawr wedi digwydd fanna. trafodaethau anferth yn dangos mwy o ddatha am rhyfel neu heddwch, a dyw e ddim jyst yn gwestiwn un o Unol Daleithiau, oedd e'n gwestiwn i'r byd ymddygiad Bush a'r gwahaniaeth rhwng George Bush a Barack Obama. Does 'na ddim rhan fach ohonoch chi sy'n meddwl, 'ma hwnna'n bwysicach yn y pen draw na hyd yn oed dyfodol yr iaith Gymraeg'? Wel, Mae'n rhaid i mi gyfaddau mod i wedi colli'r yy cyfnod mwya cyffrous yn hanes gwleidyddol America ers tro byd yn sicr de, ond mae gennai bleidlais o hyd yy felly gesh i gyfle i bleidleisio dros Barack Obama felly a nai rywfaint o waith ymgyrchu dros drost y we a petha ar lefel fechan iawn iawn iawn de. Ond dwi'm yn ma' ma' ma' pob peth yn rhan o'r un ymgyrch o ran yy y maes dwi'n gweithio yno fo o ran y iaith Gymraeg ac o ran hawlia' ieithoedd lleiafrifol de mae'n bwnc pwysig iawn iawn Yn America hefyd, o ran ieithoedd brodorol ac ati. Felly, i raddau helaeth, mae rhai o'r un cwestiynau dw i'n poeni amdanyn nhw yn yn gwestiynau pwysig yn America, de, a'i bobl sy'n mynd yr yr afael â nhw, 'lly. Ond mi allech chi fyd yn ymgyrchu yn erbyn, chi'n gwybod, y yr elfen ryfelgar, adweithiol yna yn yr Unol Daleithiau. Wedyn mi allech chi fod yn helpu i weld ethol... Ond dw i'm yn wleidydd... ...dyn croenddu am y tro cyntaf. Dw i dw i'm yn wleidydd. Dyn ni gyd yn wleidyddion mewn ffordd. Dwi'n rhy benboeth o lawer, de, fel ti'n gwybod o'i wrth mynd â chi siarad, dwi'n deud pethau ymfflamychol ar ddim. Yy, dw i'm yn wleidydd. Yym, o ran hynny o ddawn neu ddiddordeb sy genna i yn y byd 'ma hynny yw gwaith academaidd, dysgu 'de, dwi'n athro ac yn addysgwr ac yn ac yn sgwennu 'de, a hwyrach dwi'n ceisio yy arddel y doniau sy genna i a mynd ar ôl 'y nyddordeba mewn ffor sy gobeithio yn Gynna i rywfaint o ddaioni hefyd yr yy lle dwi'n byw 'lly do ond uwch na f- f- swn i byth 'di gallu dilyn rw yrfa yn gweithio llawn amser mewn byd felly 'de mae'n anodd iawn. Fuesh i'n gweithio am gyfnod byr yy dros yy y mudiad Green Peace yn America a yy hel casglu arian 'lly 'de o ran o ran yy yy gan am- ond hefyd o le lot o bethe yn yr ardal lle o'n i'n byw o ran llygredd yn Ohio ac a- ac t- adeiladu yym ff- yym ffatrïoedd yn yn Dyffryn Ohio ac yym mi o'dd brodorion ar y llynnoedd mawr yn yn ngogledd y Dalaith yn diodde' oherwydd lot o betha'n digwydd fynna 'lly felly nesh i n- neud hynna'n dipyn on' o'n i'n gweithio gymaint a dwi'm yn rhywun yym da i ga'l mewn sefyllfa fela achos dwi dwi'm yn gallu datblygu trafodaeth adeiladol efo'r gwleidyddion dwi'n tueddu mynd i ben caets a dechre gweiddi a dwi'n colli'n hymer yn hawdd iawn 'lly dyna felly na. Beth yw'r diddordeb academaidd 'ma sy ganddoch chi nawr yn iaith yr Undeb Cochion? Achos mae hwnna'n ddiddordeb go frwd erbyn hyn, yndi? Wel, dwi bod yn gwneud 'ers talwm, 'de. Pan o'n i'n wneud 'y ngradd gynta' yn y brifysgol yn Cincinnati, yy, blynyddoedd lawer yn ôl, 'de, o'n i'n wneud tipyn o waith yn 'studio diwylliant brodorion America, 'lly, felly ma' ddiddordeb genna' i ers erioed, 'lly, 'de. Ac, on', Yn benodol rŵan, yym, yr hyn dych chi'n sôn amdano fo 'de, yym, prosiect ymchwil sy'n ymwneud â â â chwpwl o genhadon Cymreig yn y bedwaredd ganrif bymtheg yn America oedd yn gweithio, yn byw ac yn gweithio ymhlith cenedl y Cherokee. Yym, ac nath un ohonyn nhw, Evan Jones, aros yna am flynyddoedd lawer a gwneud llawer o waith yym dros yr iaith honno, fel mae'n digwydd, a yn rhedeg ysgolion Cherokee yr iaith yym o ran hy- hyrwyddo'r iaith trwy gyfrwr ysgol ac yn yym rhedeg gwasg argraffu yn yr iaith honno 'lly 'de. Ac yym felly dwi'n dwi'n ceisio sgwennu llyfr rŵan sy'n yym mynd i'r afael â ffynonellau mewn tair iaith mewn gwirionedd, yy Saesneg, y Gymraeg a'r Cherokee hefyd 'lly 'de. Felly mae'n dipyn o her 'de, mae'n waith cymharol on' dwi'n mwynhau yy ail-afal mewn diddordeb o' gennai pan o'n i'n ifainc flynyddoedd lawer yn ôl 'lly felly ma'n Hwyl, deud y gwir. Mae'n drawiadol, achos chi'n sôn am un enghraifft fan'na, ond os 'y chi'n edrych ar gyfraniad y Cymry at yr Unol Daleithiau, chi'n gwybod, cyn arlywyddion, rhai o sylfaenwyr y banciau mwya', chi'n gwybod, asgwrn cefn cyfalafiaeth a'r holl gyfundrefn, ma' 'na gysylltiadau cryf, ofnadw â Chymru yn union. Ie, ie, ie. Ond unwaith eto, mae'n un o'r pethe 'na lle 'yn ni ddim hanner mor ymwybodol falle fel Cymry o'r cyfraniad 'yn ni wedi neud a fyse Gwyddelod er enghraifft y cyfrannu yeah. rhywun o daleithiau. Os mae ma Cymru yn America bellach, di fynd yn weddol anweladwy lle da. Um, a di llawer iawn o Americanwyr ddim yn gwybod, a di'r rhan fwy o'r Americanwyr wedi ddim yn gwybod am hanes Cymru yn America da. Ond yn benna dwi'n meddwl, e, oherwydd yr iaith Gymraeg da, mm. uh, cyfnod pan oedd y Gymru Americanaidd honno yn ei hanterth, mi oedd bron pawb yn siarad Cymraeg da. Rhai o'n nhw'n uniaith, Gymraeg yn America yn ei le yn ddwyieithog 'lly 'de? Ag yr iaith Gymraeg oedd ffon fesur Cymreictod yn y cyfnod hwnnw 'de? Yym ac yym yy ar y llaw arall ma' 'na Gwyddelod yn cysylltu'i hunain â'r yym eglwys Gatholig a cymdeithase sifil o wahanol fatha ond unwaith yym ddadfeiliodd yr iaith Gymraeg yn America mi oedd y Cymry yn America yn colli'r hyn o'dd o'n gneud nhw'n wahanol mewn ffordd 'de. Felly maen nhw wedi mynd yn fwy anweladwy ers ers hynny dwi dwi'n credu 'lly 'de. Achos oedd 'na lot mwy o Gymreictod yn yr Unol Daleithiau nag oedd er enghraifft ym Mhatagonia 'lly? O oedd oedd. Adeg pan oedd 'na rw bymtheg o gapeli Cymraeg ym Mhatagonia oedd 'na dri chant o gapeli Cymraeg yn yr Unol Daleithiau 'de. Yym felly o- a- a- oedd 'na raddfa anferthol o weithgareddau cyfrwng Cymraeg. Y gwasg Gymraeg America yn fywiog iawn, os dych chi'n mynd yn ôl i oes Victoria de, um, ganol yr hen ganrif ddwytha, mi oedd yna bapur wisnosol um, uniaith Gymraeg, y drych, roedd yna rhyw dri mis olyn swmpus uniaith Gymraeg, i gyd yn cael ei goeddi yn America, a llwyth o rhyw fan goeddiadau eraill a llyfrau, llwyth o bethau fel yna. Um, a mi gyhoeddwyd y llyfr Cymraeg cynta yn America yn ôl, wel, ar, um, tua 1730 de, felly mae'n hanes hir o gyhoeddi yn Gymraeg yn America, ma' hanes sy' 'di ca'l ei anwybyddu i radde helaeth 'de. Ac wrth gwrs ma' pan dwi'n sôn am y am hyn i gyd ma' pobol yn tueddu i yym yym cwyno am y yy y brain drain os liciwch chi 'de, y ffaith bod gymaint o Gymry galluog wedi mynd draw yy i wlad arall a bod 'u disgynyddion wedi yn cymhathu yn y pen draw 'de. A mae hynny'n sicr 'de, ma'n... dyna fo, mae'n hanes sydd yn ddigwyddodd, ond y ffaith amdani yw yym ma' 'na lwyth o bethe 'na, ma' ma' ma'r bobol 'ma i gyd 'di gadal olion lle- llenyddol, olion sgrifenedig a phrintiedig i ni, felly 'dan ni'n gallu yym ymglywed yr holl adnodda' diwylliannol Cymraeg yna 'de, ac dysgu rw- rwbeth o'r profiada' 'na 'lly. Felly dwi'n ffindo'n faes eitha' cyffrous yn hynny o beth. Chi'n credu bod y bobol na thim gadael, sef rhan fwya ohonon ni, neu rhan fwya Gymru, bod na ddiffyg menter yn ogystal â diffyg hunanhyder. Weithia da, ond dach chi'n sôn hefyd ma' amgylchiada economaidd yym llwm iawn iawn 'de. Os dach chi'n sôn am Gymru'r ganrif ddwytha, dechra ganrif ddwytha 'da, y rhan fwya'r bobol yn, dach chi'n wbod, yn yr ardaloedd yym dych ch'mod mislif glo ne' chwareli pobol yy ffermwyr tlawd iawn iawn yn anodd iawn iawn i hynny mae menter yn rwbeth 'dach chi angen rywfaint o adnodda yn gefn i chi cyn cyn mentro a mynd yn entrepreneur dwi'n meddwl 'de. Yym. O's 'na elfen fach yn Jerry Hunter sydd yn gyfforddus yng Nghymru achos bo' ni'n parchu dysgedigaeth ac academiaeth a athroniaeth lot mwy nag i ni'n parchu llwyddiant economaidd ac ariannol ac yn y blaen chi'bod yr yr yr cliché yn America yw chi'bod in the game of life money is how we keep the score a bod y diwylliant yna falle'n atgas i chi gymharu â diwylliant O yn sicr 'de yn sicr swn i'n ddeud ynde hynny yw ma' diwylliant a dysg A hawliau dynol yn bwysig cychel lawer na na chyfoeth yndi yn sicr. Ych nofel chi, Jerry, by chi'n amlwg, fel rhan fwya onan ni'n gweld yr elfenne atgas am ryfel. Ond ma' 'na hefyd lot i chi yn pori ynddo fe sydd yn ddangos yr elfenne o sydd yn dod allan yn y natur dd- ddynol yn ystod rhyfel, yr arwriaeth, y frawdoliaeth, yr hunan-aberth ag yn y bla'n. Yym. Mae yna edmygedd mawr yna o rai o'r gwerthoedd yna ddath allan mewn cyfnod di iawn iawn. Ia, yym dwi me'wl ma' ma' ma'r arf o byd yn gyfnod pwysig o ran hanes Cymru, o ran hunaniaeth Gymreig, o'n i'n sôn gynne am Bry- Brydeindod ac effaith Prydeindod ar Gymreictod ynde, a wrth gwrs mi oedd pobol yn tynnu ynghyd ym ym Mhrydain am resyma eitha da ynde wrth gwffio yn erbyn Natsïaeth ac yn y blaen de ac yn yym dod a'r yym gorau allan o rhai bobl ond wedyn mae rhyfel ei hun yn beth mor erchyll de ond yym m- o'n i'n meddwl wrth sgwennu nofel i radda am ym mhrofiad personol de yn tyfu fyny yy adeg rhyfel Fietnam o'dd o'n rhyfel pur wahanol o rhan y derbyniad gartre 'lly ac yy a mateb y rhan fwya o'r bobl erbyn diwedd y rhyfel 'lly 'de. A'r yym hogia ifainc, wel hŷn na fi ond ddynion ifainc o'dd yn yn mynd y rhyfel ac yn dod nôl a rywsut ar goll ynde o- aw- ar ôl i'r rhyfel chwalu bywyde yym mewn sawl ffordd 'de. Felly yym yn glwad o hynna o'n i mewn ffordd. Chi ddim yn un o'r dynion yna achos ma' 'na rai i'n cenedleth ni falle chydig yn hŷn sydd yn ryw deimlo rywsut bo' nw ddim gymint o ddynion, bo, achos bod ni ddim wedi bod trwy beth ath yr cenedlaethau o'n blaen ni drwyddo fe, bod pa mor bynnag mor erchyll oedd e, bod e rywsut wedi gwneud nhw'n ddynion mwy rywsut, yn bobl fwy, yn bobl well falle ar ryw lefel. Wel, ryw wyreb yn America ers talwm, mam, fel rhaid i unrhyw ymgeisydd arlywyddol fod yn gyn filwr, 'de, dach chi'n weld adeg John Kerry a George Bush a pawb yn dadlau, 'fedra dwi'm yn gwybod fy hun, 'de, ma' 'na, ma' 'na, yym, Hwyrach bod y diwylliant poblogaidd a ffilmio Hollywood yn gorfodi math yna o deimlad ar rhywun weithiau, de, ond dwi rioed 'di teimlo hynna fy hun. Pa mor bwysig oedd e i chi ennill y wobr Prif Lenor eleni, a beth oedd e'n olygu i chi? Wel, oedd o'n wych, de. Mae'r Steddfod yn ffenomen anhygoel, de, unigryw, de. Does dim byd tebyg i'r Steddfod drwy'r byd i gyd am wn i, de, felly mae... oedd o'n wych bod 'na yng nghanol yr holl beth. Yym, ond yym bod yn onest o'n i rhwng dau feddwl ynglyn â â cystadlu 'de. Ma'r ma'r ma' ma' cystadlu yn gysyniad rhyfedd i fi o ran dwi'n sgwennu er mwyn sgwennu achos dwi'n mwynhau mae mae sgwennu er mwyn cystadlu yn beth bach yn rhyfedd ond yy dyna fo dwi'n dwi'n falch iawn mod i wedi neud o wrth reswm erbyn hyn. O'dd e'n help neu o'dd angen e o gwbwl i deimlo bo' chi'n... Wel yn yr achos yma... ...bo' chi'n perthyn bo' chi 'di ennill lle? Wel ma' o'dd o'n help yn yr ystyr mod i yym wedi cyhoeddi nifer o lyfrau academaidd 'de ac yym dwi wastad wedi sgwennu ffuglen, sgwennu'n greadigol jyst i fi fy hun fel rwbeth i i fwynhau ymlacio ganol nos ar ôl gorffen gwaith a i weindio lawr a mwynhau a dwi'n neud 'na ers blynyddoedd ers pan o'n i'n blentyn ond dwi rioed 'di gyhoeddi llawr o ddim wel rŵan nesh i gyhoeddi nofel i blant yn gynharach eleni 'lly 'de ond dwi'm 'di gyhoeddi llawr o ddim byd o ran ffuglen felly yn yn hynny o beth mi o'dd cystadlu'n gyfle i ga'l y cyfan allan yn y yn y Yr awyr agored fel petai, mewn ffordd hynod gyhoeddus wrth gwrs, felly dyna fo, mae rhei'n digwydd ŵan, felly fedrai'm troi yn ôl, mae'r mae'r bennod honno wedi wedi dechra, dyna fo 'de, felly yn hynny o beth, rwbeth da i i gamu dros y trothwy yna a a dechra yy mynd â ffuglen i'r byd gyhoeddus 'na 'de. Jerry Hunter ma 'di bod yn bleser pur. Diolch yn fawr am ymuno â ni. A dyna ni am heno ac am y gyfres yma o sgyrsie am y tro. Mi fydd Dweud Pethe nôl ar ddiwedd y flwyddyn gyda rhagor o drafodaethau yng nghwmni Rhun ap Iorwerth. Ond gen i am y tro, hwyl fawr.